Merħba, dan huwa shooter, jiena dan, dan is-san, u jekk għandkom xi ħaġa interessanti x'tibgħatulna? Shooter, dan san.com.
O, daqshekk! For chambre ħajħallina minflok u ħanagħmlu ġmiel ta' flets. Taġġilx. Xiex? Taġġilx.
Il-flets huma eżatt kif kienu proġettaw il-kavallieri. Ejja. Ejja.
Ejja.
Ejja. Staqsi. Hello?
Hello? Wi? Min inti please? Mi je suis el perito geloro mukassa! Eh, tajjeb, mela inti li qed iħossib id-design tal-forċambre ġdida. Wi, wi, wi, għax irridu ġibuha eżatt fuq l-istess vision, vision. Vision. Kavallieri. Eh, eh. Vision. Tajjeb, Torina, għax dak antik li hemm. Mela, mela, mela. Naraw kif ġej.
Eh, Mhux għax ħaġa. Magnifik!
Mhux għax ħaġa, ma mhux li tant qed nara ta' żmien il-kavallieri, inwis.
Biżejjeta? Mm. Ara ftitek ara.
Mhux qed narhom imor ma jmorrux ta' ma jmorrux. Am sorry ta' kif kifu kapix!

Ħaġar im, iknes, laqna. Għanna, għanna, għanna xieħor. Għanna raw xieħor għal-anzjani.
Nikol, nik, ara, ara, ara xie straġi għamel. Mux kafe għamel makjato, xkullim kien tabbali. Mara ti ħabib tijaw ġowi, għax għet jinkwieta, aħna sejrin tlet teams għallija, u għet jinkwieta fuqu illi da mus se jkun jgħadsew. Jaħasra ma jafx li Joey filgħaxijiet billejl imur in-night shelter? Ħa nispjegalkom x'inhu għax da servizz vera tajjeb għall-anzjani li jgħixu weħidhom. Għaliex hekk tkun persuna waħdek inti u ma jkollokx xi bżonnijiet partikolari, tista' tapplika biex billejl tmur u torqod fin-night shelter. Biex billejl tmur ġo dal-post u jkollok is-serħan tal-moħħ U s-sigurtà li trid. Kull ma tħallas huwa two euro biss. Biex tapplika kull ma trid tagħmel, tidħol f'dan is-sit. Issa ħamburħi, għax irrid nippakkjalu kollox ukoll, ara nara x'għamel, x'diżastru ta' raġel għandi. Ummi kemm għandi bżonn break.
Issa, jiena il-biraħ fil-axija eh, mort nara loba futbol partikolari dan. Mhm. Għan ispiegat. Ijat l-infetti Birkirkara fej taħ kull sena Tiġi organizzata dil logħba daqsxejn speċjali. Ħa nara tindunawx weħidkom. Ħarsu daqsxejn lejn il players u għiduli x'hemm komuni. Ryan, tista' tispjegali ftit dil logħba li fvintajt għax fvintajt tajjeb. Ups, fl-istess ħin qed nirriskjaw ħajjitna. Eh? Eh? Eh, kemm ilek tagħmilha, kemm ilek torganizza? Mela prattikament inna norganizza għal madwar disa' snin, disa' sena. Jiġifieri jiena norganizza ħafna logħob tal-futbol, imma din hija logħba speċjali li ssir kull sena żmien il-Milied biex aħna naqdu l-komunità u min qiegħed 'il bogħod mill-familja u dal-affarijiet iħossu magħna, taf kif, magħna f'Malta. U għandna bżonn inizjattivi ta' popli jaħdmu flimkien. Din is-sena hawn ma' sbatax in-nazzjonalità hawnhekk bħalissa qed jilagħbu. Qed jilagħbu. Għax hawn min għandu żewġ nazzjonalitajiet jiġifieri. Jiċċitja ftit.
Eżatt, tlajna tlajna nara konna 83 nazzjonalità b'kollox, Issa tlaj nisu għal 87 nazzjonalità. Ġifiri għanna minn Faro Islands, għanna narsi player minn Faro Islands, minn Turkmenistan, minn kullim kien. Fej jonqsok. Jien għandi xew għal insibu player jieġi jina għatmana di darba f'sena mill izlanda minn Iceland. Minn ma għanna, għanna minn New Zealand għara xaħġ ġdijt, ġifiri.
Mbajzu, ma ġara xejn, il-lejli tajja puna nawħu.